e studio kae karomo odhiambo to wuod Phoebe nyisa chieng' idak Nyalenda ka osiepni Nyalenda bor to studio onego bed ni sani itimo sessions ineno ka thumbe ma indiko te richo to last time bende nibiro gi thumbe maricho tiende ni you need quality time e studio mm. Nyalenda idhi gi apiko kata tuktuk go to chamo pesa mm. to onego bed ni be ikawo time mang'eny e studio kae mondo watim gimoro ma nenu eh. ma konyo adwa na konyi koro oda an gi ot ma two bedroom adak arena mm. bi mondo idhi bed e oda mm-hmm. gol thum ka in gi kanyo kitieko Niki time ni koro nabiro ka onge haraka mokwongo cha na an gi haraka bende. Ni ai tich ya.
Yes. Mm.
Mae koro nabiro ka adwa nyaka dhi thuru asembo. Adwa ni katieko thumbe gi tachaka dhi Ti- idog korwa. dala, yeah. Koro nyisa ni o- o- hakuna haraka. To bende nikech in gi time onge haja mondo idhi iketh time ki- nini saa mokwongo iboga biro kideko ang'eyo joma nyiri to ikethonwa saa wan sechego a wa- wasemondo e studio to in monego konyi mm. ibiro kata saa adek ang'wen koro bi mondo idhi ninde oda idag e oda kitimo thumbegi kata ndalo adek ang'wen titim tich moro maduong' ma nenre ma kata kidok Nairobi yeah. to an bende aneno sense nikech mokwongo e od osiepna ma adake ni mm. wachango pes chiemo Okay, marach. Ah, no, it's okay, it's okay. Magi gik ma normal ma kawaida. Mm. Ok inyal dhi adhiya mm. od ng'ato to koro idhi yara yara ibeda beda ni nge. Inyalo mana yaro kopo ni embe en maber. But ka embe ineno kaka chali wach ni ah, wak chur lweta. Aparo ni keto maber.
Ka kikete no koro eh. ber kabisa. Eh. Nitiere ot ma kidhiye tinyalo neno ni. Mm. Though ok ni ber ni kor gi gidhier, ok gidhier but time ni en bende nitie gike mane ogo through mm. ne en gi shida mage koro yeah. an bende nanyalo neno kaka ng'ama nyako ni mm. eh, ma nyako wadwa ok dang bed ni en mong'eyo gimoro amora ji chamo koro kae pod ndalo mana dhi bet gi na dhi changa se tiyo gi fair a Nairobi yeah. pod onego bed na tiyo gi fair ka anya lenda ka biro studio to and fro to and fro yes yes mm. pod pesa bende nyaka changa kata mwa chiem to wuod fibi nyisa ni e studio ka to ka wan tiyo gudi chieng ong'iyo lunch ne ji te ma mm. tiyo e studio ne nyaka an mm. koro acho ni owacho ni gima nyalo chame odok nyal tamre kar mondo ati gi fare adhi cut cost mar fare gi mm. pesa madhi chango e od nyako ni yeah. aneno ni why not onyisa ni en gi ot ma two bedroom arena mm. en gi room mar nyithindo anyalo dhi anend kanyo imbe go kwani wacho ni ah, abro nende yes. room ni to nende room yes, cha yes, yes. an gima dwaro ni future na obed kumoro to ayudo ng'ama maka yes sairo kamano yes na wacho kamano mm. ma bende en bende nokete moneno ne make sense kaka nopimona ne make sense kabisa yeah. koro adhi makawo bagna nyalenda nyiso nyakoni ni ah, an adok ka wuod Phoebe nitaenda kulala huko mabe nyako ni anyalo paro ni na nyero nyisa velme nyisa nyisa dier mi ni rafiki yako kori wuona na kwani eh, nitie gimoro ta nyisa ni pare ni onge nyasa chiel adhi mana ni tije mwadhi tiyo nade kwa nini kwani nimekufukuza yani sana ah, ah okay, opimo na 1 2 3 tano no kaina make sense mm. en gigache waboga go kacha kwa the studio odaka rina donge awuok adhi ma aduog e studio gi bagna godhiambo wadhi e od wuod Phoebe mm. watedo wachiemo osiemna room madhi ninde wawach wawach moko osiemna room madhi ninde adhi abed e room no ka romo masaa moko nindo pok otera asto ot ma iwende kidonjoga to ok ininde that fast mm. akia ka timre ne ji te nitiere kaka nindo pod chapi ok inyal donjo adonja kaka odi didonj ti gori e kitanda yeah. tonindo teri koro pod nane kitanda tan on adiyo simba ka chat gi ji nyaka beril ni anyalo paro ni pod nawuoyo godo mm. yeah. then nyako ni biro duong'o mano biro moso ji e studio cha mm. nakia kata ni en gi seche gi but nyako moro biro duong'o mm. du, ok oduong'o dhot obiro duong'o dirisha mar wuod fibi dirisha mar bedroom mm. oduong'o kare Osechich live mo neno cha osechich ni nyako mm. ni aparo ni instincts bende wuoga gi ng'ato to aparo ni body language bende samoro en oneno ng'ama odhi live ni ka nitie kaka oji psych kama eh. yani en gi moral moro ma oyudo mboga ma winjo nyare ni kar osepime nyako ni oduogo duong'o ne dirisha mm. sa auchiel otieno obudho kapok oyawo to odhi oyawo nyako ni odonjo jogi mm. nobodhore ka jogi nolwerore ka an awuon nana ninde room mosesiemna cha mm. to nindo to pok otera mm. bang'e oriembe obedo mager ne nyako ni ochako nyise ni ma ode ok onyal chike kaka otimo an yeah. artist ne to en gi right mar host artist ne en gi right mar kelo ng'ata ng'ata modware ode onyiso nyako ni one two three moko mm. mokelo ne kizungu mang'eny e story no ma nyako ni odhi nyako ni ne dwa nindo ka Mm. Nobiro ni kapo ni mano en artist ni donge wacho ni en artist ni ne sai ne onge gimoro e kindu. Yeah. Bas an bende donga ninda ninda kodi kaka ka girlfriend ni. Mm. Eh, kesho niende. Noriembe. Koseriembe to dhi e room ne no dhi tieko few minutes. Oduogo na e room mar nyithindo ka. Nomiya Kiswahili mar one hour. Nomiya storo. Oduogo di koro. Eh, mo wuonda kaka nyako ni negi sawere to achaki kuachika koro pi
noduogo nogona mbekni manono monyisa kaka ohera osebedo ka oneno kaka an mature an so mm. composed an intelligent an nyako mariek manyalo dak anyalo rito dala chunye ohera ga to ok ohero fizik na kende ni denda ni figa na ngo mm. ohero timbe na ohero kaka timra ohero kaka an oheri as a whole yes Onyisa ni wanyalo dak. Nikita ong'eyo dak loka kucho ong'eyo ni ne gisewuoyo ni nyaka okend nyako moro man e Kenya mondo odag godo nikech ok onyal bedo higa mangima to Nikita ni biro ga mana Disemba kende. En odwa kendo odwa dak koda ok ni odwa pimo wiye ok odwa tugo koda. No Omiya weche ya un chuo, in in dichuo ing'e kaka umiyoga ji weche. Nomiya weche koro adog abet piny ineno kaka nabet piny ka naparo wach mar dhi nyalenda duogo ni mm. ma neno ko make sense mm. aduog aneno sense ka wawacho ka pacha to koro tin at this point to anyalo luongra ni ara ura yeah. an diel an ah, ah, ng'ombe no no no no win ni no win ni no win Eh, no. winning nitie ng'ato nyalo winni by the way nomiya stories maneno ni an thum ema nadwaro mm. to nyasaye ogwedha gi gik moko adi koro
joma mok nindi joma nodwa biro biro dwaro thum imiyo thum gi wuon ot exactly mm.
Jomo kelo thonguno, jomo machiwo.
Nyasaye chel na duga neno gini kama na duga neno ni yao. Mm. Nyasaye odogo para. Oneno ni vel mo mko kitamani ndo. Isebedo kidwaro dichuo, idwaro kata nyithindo moko, tidwa ni nyuole e odi. Okami thum kende, okami ustaship mangani dwa mi gi lamlight lamlight modwa ketie ni kende. Ah, ah. Ana mi nyaka dichuo. Koro neno ni Nyasaye Odhi Okelo. ogwedho talent na moredha nyaka gi bonus. ruoth okel
kare moro satan ema olurogo kare moro satan ema olurogo okay Koro but I trusted him fully 100% I did. Nyasachiel mane polo I did. Koro aamini ni ng'ani dwakawa Mm.
To aneno ni koro wago wago thum ma bende higi gi te osegona mbaka mopimo na nyaka ni nyiri ma wero kend ga onge dichuo ma dwa dak kodgi. Mm. Ok ni nikech ang'o nikech gin ga tension mang'eny chuo mang'eny ohero gi yeah. to bende at the same time idwa dhi kiwero angla gotieno to pod itarajia ni dichuo moro matiyo ofis biro kendi mondo udagi ni godiechieng' to utimo gimo otimo gimo pogre in iwer gotieno then otieno koromo ionge Ionge, yeah. yani Mm. onge Manyiso ni dichuo madhi upogo- understand Yeah, you. en- an ajathum wadu adhi understand all this was making sense en odhi understand odhi yie bedo koda gimoro amora dhi dhi kare Yeah. Donge aingi a box? Acho ni gik mowacho gi to donjo to ji kuna gima ngani kuna gima make sense yeah. mm. kapo ni udwa konya wadimbra mondo ayud konyruok an madwa konya yeah. koro ana mini kae gimoro amora ayie ma gik moko odhi kaka nodhino mm. that night ma wabedo kamoro achiel mm -hmm. kinyne karomo kinyi kadok e studio onge thum manogol onyiero ah, jirabuonjo sorry